אונז האלטן יעצט אן אין פרק ח'. פרק ח' איז אביסל אנדערש ווי אלע אנדערע פרקים, ווייל ער רעדט דא פון יענע וועלט, פון עונשים, און דאס איז נישט די מהלך פון די תניא, און בכלל איז עס נישט די מהלך פון חסידים, פון חסידות צו רעדן פון די זאכן, אבער אמאל דארף מען אויך רעדן פון דעם, אבער מען דארף עס אויך פארשטיין, און מען טאר עס נישט נעמען אויף די נישט ריכטיגע וועג, אסאך מענטשן האבן א גרויסע טעות וואס עונשים מיינען, סאו האפנטליך מ'וועט מסביר זיין יעדע חלק פאר זיך. איז אנהויב פרק ח' הייבט ער אן אזוי ווי מופיע זיין אזוי ווי א סוף אויף פרק ז' וואס מ'האט גערעדט פון שלש קליפות הטמאות. סאו דעמאלטס האט ער גערעדט מער פון טוהן. ווען א מענטש טוט א איז ער טוט א זאך וואס איז נישט ריכטיג, יעצט גייט רעדן פון עסן, סאו הייבט אן די תניא פרק ח', ועוד זאת, און אויך דאס מאכלות אסירות, און ווען א מענטש עסט זאכן וואס זענען אסור שלא כך נקראין בשם איסור, וועגן דעם ווערט עס אנגערופן איסור, ווייל איסור מיינט אזוי ווי קשירה, ס'איז אסור אזוי ווי, מענטש איז איינגעשפארט הייסט ס'איז אסור, ווייל ווען א מענטש עסט גייט עס אריין אין די גוף, סאו ווען א מענטש טוט א פעולה און ער טוט א זאך וואס איז נישט אויסגעהאלטן איז נישט די זעלבע זאך ווען א מענטש עסט, מנשה אף מי שאכל מאכל איסור בלא הודעה, ווייל אפילו א מענטש האט געגעסן א זאך וואס איז אסור אן וויסן, און לשם שמים, ס'איז נישט נאר אז דו האסט עס געגעסן אן וויסן, דו האסט עס נאך געטון לשם שמים, לעבוד השם בכוחך עילאי. א מענטש האט געגעסן טרייפענע פלייש, חס ושלום, און ער האט נישט געוואוסט ס'איז טרייף, סאו עס איז דא א שוגג און און דא א אונס, ס'איז ממש בגדר אונס, אדער אויך נישט, נאך נאך ווייניגער פון אלעס, לייק ממש ער האט געמיינט אז דאס איז כשר און ביז דערווייל איז עס נישט געווען כשר, און ער האט עס געטון לשם שמים כדי צו דינען די אייבערשטער. וגם פועל ועושה כן וקרב ואתפלל בכח האכילה ההיא. און ער האט געלערנט און ער האט געדאווענט מיט די כח, דאס הייטש ער האט געגעסן עפעס אסור און מען איז געגאנגען און ער איז געגאנגען דאווענען און לערנען. עיין החיז ש בא עולם איז הבעשט בתיבת התורה והתפילה כמו ההיתר איז די חיות וואס דאס האט אים געגעבן גייט ווערט נישט אנגעטוהן און ס'גייט נישט ארויף כמו ההיתר מפני הבסירה בידי הסטרא אחרא משלוש קליפות הטמאות וועגן ס'איז אסור, און היות אונז ווייסען נישט וויאזוי מען אלעס איז א שלש גרופעס הטמאות, אזוי ווי מ'האט אונז האבן געלערנט די לעצטע פרקים, אז ס'איז דא געוויסע קליפות וואס אונז ווייסען נישט וויאזוי זיי זענען אלע, יעדע זאך האט א ניצוץ פון די אייבערשטער, יעדע זאך מוז האבן די איינציגסטע וועג וואס עס קען עקזיסטירן איז אז ס'האט א פונק פון קדושה אין זיך, אנישט קען עס נישט עקזיסטירן, אבער אונז ווייסן שוין מיר זענען אלע. סאו וואס געשעהט איז אז טאמער א מענטש האט געגעסן טרייפן און פלייש, צו אלע אנדערע זאכן אזוי ווי ארלעט צו אזעלכע זאכן וואס מען טאר נישט עסן, ווען ער האט נישט געוואוסט אפילו און ער איז געגאנגען און ער האט עס געטון לשם שמים און ער האט געדאווענט און געלערנט, דאווענען און לערנען איז נאכאלץ דאווענען און לערנען, אבער די כח וואס עסן וועט אים געבן דאס גייט נישט ארויס, דאס ווערט נישט מלובש אין די תורה. יעצט סתם צו זאגן אונז האבן געלערנט אין פרק ו' אז ווען א מענטש לערנט תורה צו פרק ה' אין פרק ו' אז ווען א מענטש לערנט תורה וואס געשעט אז די תורה נעמט אים אריבער נעמט אים ארום ער ווערט כאילו איין זאך מיט די תורה סאו אונז האבן געלערנט אין פרק ו' אז אלו אומות זיי ארץ אלוקים.

טא ווען א מענטש לערנט תורה נעמט ער ארום זיך די אייבערשטער טייטש ער ווערט איין שטיק קדושה. זאגט די תניא ווייטער ואפילו איסור דרבנן און אפילו אויב א מענטש האט געגעסן א זאך וואס איז אסור נאר מדרבנן איז נאך אלץ אסור שחמירים דברי סופרים יותר מדברי תורה ווייל דברי סופרים איז מער חומרה'דיג פון דברי תורה. און לכן גם היצר הרע וכח המסב ולדברים מאסירים, וועגן דעם די יצר הרע און די כחים וואס וואס די תאווה פאר זאכן וואס זענען אסור היא שד משדין נחרין, ס'איז אזוי ווי א גוי'אישע שד, נחרין איז אזוי ווי פארווארפן, ס'איז נישט ס'איז נישט א חלק פון אונז, שהיא היצר הרע של אומות העולם, שנאמר ששי משולש קליפות הטמאות. סאו דא זאגט די תניא א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא א זאך וואס הייסט א גוי'אישע יצר הרע און א אידישע יצר הרע, און וואס איז פשט פון דעם? ווייל אונז אידן קומען מיט קליפות נוגה, אונז האבן געלערנט אז קליפות נוגה טייטשט אז קליפה וואס האט א שטראל צו עס, מה שאין כן די גוים זענען נאר קליפה וואס האט נישט קיין שטראל, ס'איז משולש קליפות הטמאות. סאו וועגן דעם א גוי זיין יצר הרע קומט משלש קליפות הטמאות מילא האט ער אנדערע תאוות ווי אונז, אונזער תאוות איז קליפות נוגע תאוות, סאו אזוי איז די תענית ווייטער, מ'וועט דאס באלד מער מסביר זיין. מה שאין כן יצר הרע כח המזבל לדברים המותרים למעלת תאוותו איש אינו משיידן ידוע. און ממש אריין גיין אין די יצר הרע וואס גיבט אונז, אונז אידן, אונזער תאווה איז אויף זאכן וואס זענען מותר. ווי שיכול להחזיר לקדושה לגדל, אזוי האט מען געלערנט אויבן, ווייל ווען א מענטש, לאמיר זאגן, עסט א שטיקל פלייש סתם ווייל ער וויל פרעסן, האט ער אראפגעשלעפט די שטיקל פלייש, ווייל ער האט עס געטון פאר די תאווה, אבער טאמער דער מענטש גייט און ער טוט תשובה, ברענגט ער עס ארויף. איז מה שאין כן ווען א מענטש עסט טריפות, קען ער עס נישט ארויפברענגען. סאו טריפות גייט אריין אין א גוי'אישע אוצר, און כשר גייט אידישע אוצר. עס איז מסביר זיין מער דיטעילס, אז אונז זעמען. שלש אונז זעמער פון קליפות נוגה, וועגן דעם אונזער יצר הרע ציט אונז אויף זאכן וואס זענען מותר, און ס'טייטש אונז ווילן גיין פרעסן כשר'ע פלייש, אלע זאכן וואס אונז ווילן טון איז בעצם מותר, ס'פשוט ווען מ'טוט עס אויף א וועג סתם צו זיך מסבב זיין נאכצוגיין די תאוות שלעפט מען עס אראפ, אבער די גוי האט א גאנצן אנדערע יצר הרע. יעצט אוודאי וועסטו פרעגן וויאזוי קען דאס זיין? עס איז דא אידן וואס זענען פריי געווארן, עס איז דא אידן אפילו פרום און מען לויפט נאך אלץ נאך גוי'אישע תאוות, וואס וואס זאגט דא די תניא? די תירוץ איז ווייל די תניא איז מסביר די נאטורליכע וועג. נאטירליך האבן אונז נאר א יצר הרע צו גיין נאך כשר'ע תאוות. דאס איז די נאטירליכע וועג וויאזוי אונז זעמיר געבוירן. אבער וואס געשעהט ווען א איד גייט נאך כשר'ע תאוות? באשאפט ער נייע יצר הרע'ך. סמיילי יעדע מאל ער באשאפט א נייע יצר הרע ווערט זיין יצר הרעות מער און מער און מער און מער ביז די יצר הרע האט א כח אויף אים און ער קען אים גיין נאכשלעפן גוי'שע תאוות אזוי ווי ס'שטייט די יצר הרע זאגט פאר קיינעם נישט גיי דין עבודה זרה ער הייבט אן קודם גיי עס סטעיק און נאכדעם גיי יו נאו און עס נאך סטעיק און פרעס דיך אן ענדזשוי לייף, טו דאס, טו יענץ, נאר טו די קליינע עבירה, טו די קליינע עבירה, טו די קליינע עבירה, ביז דער מענטש כאפט אפילו נישט און ער קומט אן צו דין עבודה זרה. און יעצט קענסטו עס אביסל בעסער פארשטיין. ווייל ס'איז נישט נאר די יצר הרע טוט עס נישט ווייל ער ווייסט דו גייסט אים נישט פאלגן, ווייל אונז האבן נישט בכלל אזא יצר הרע. נאטירליך האט א איד נישט קיין יצר הרע צו דינען עבודה זרה. דאס איז נישט אונזער יצר הרע, אונזער יצר הרע איז צו פרעסן לשם פרעסן, אדער אזעלכע מינע זאכן, זאכן וואס זענען מותר, צו גיין יו נאו, מען גייט זיצן יעצט און מען גייט רילעקסן, טון גארנישט, און מען גייט שמועסן שטותים, זאכן וואס זענען מותר, דאס איז נאטורליך אונזער יצר הרע. אבער ווען א מענטש פאלגט די יצר הרע, מאכט ער זיין יצר הרע שטערקער און שטערקער און שטערקער, און ביז ס'קומט צו צו די פוינט אז חס ושלום מ'קען גיין דינען עבודה זרה. וועגן דעם קענסטו יעצט פארשטיין יום כיפור זאגט מען, על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. וואס איז פשט פון די ווערטער? האסטו אמאל אריינגעטראכט? עס איז זייער מאדנע, איך מיין מען זאגט דאך דא אלע חטאים, מען האט דאס געטון, מען האט יענץ געטון, וואס הייסט א חטא שחטאנו ובי יצר הרע? מיינסט זאגן א חטא שחטאנו בניך ובי יצר הרע אז די עבירה וואס אונז האבן געטון וואס האט צוגעברענגט זאל האבן א שטערקערע יצר הרע, די יצר הרע וואס אונז האבן באשאפן וואס אונז זענען נישט באשאפן געווארן דערמיט. סאו נעקסטע מאל עס קלאפט מיר א חית עס צו פארשטיין אביסל מער א חטא שחטאנו בניך ובי יצר הרע דאס איז די יצה ר וואס אונז האבן באשאפן. יעצט זאגט תניא אז א מענטש קען מיינען לאמיך גיין אינדזשויען עסן, לאמיך גיין אינדזשויען לייף, און און אן אפאר טעג ארום וועל איך גיין דינען די אייבערשטען אזוי איך עס מיר אלעס איין ווייל עס מיינט אזוי כאילו איך קען מיך נאכאלץ ענדשויען מיין לעבן באט וועגן דעם און און איך קען עס מיר אלעס איין שפעטער וועל איך גיין דינען די אייבערשטער עס איז א דוגמא כאילו איינער זאגט עכטע ווארשעפ זאגט די תניא אכ מכל מקום קודם שחז ל קדישא היא סטרא אחרא וקליפא אז פאר א מענטש סאו כאילו ס'וואלט געשטאנען קודם שחזר הדבר אמיתו לקדושה היא מסתרה אחר בקליפה. פאר א מענטש קערט צוריק א זאך וואס אמיתו היא קדושה, און ס'גייט נישט אזוי סתם אזוי, וגם אחר כך נאכדעם וואס ער האט שוין מעלה געווען א זאך, וואס טייטש לאמיר זאגן ער האט געגעסן לשם תאווה, און אמאל האט ער תשובה געטון און האט שוין מעלה געווען, רשימה ממני, ס'בלייבט נאך אלץ איבער א רושם, נשאר דבק בגוף, ס'בלייבט נאך אלץ אין די גוף, להיות כמקובל, מאכל ומשקה, נעשה תיכף דם ובשר מבשרו. ס'בלייבט נאך אלץ א זאך, ווייל למעשה. בשעת דער מענטש האט עס געטון האט ער עס געטון לשם תאווה און ער איז נאכגעגאנגען די קליפות און נישט געווען לשם שמים. ולכן צריך הגוף לכיבוד הקבר, גיין שריין גיין וואס כיבוד הקבר איז, האט זיך עפעס א זאך וואס די מלאכים כאילו שלאגן די גוף ווען נאך א מענטש ווערט באגראבן, לנקותו ולטהרו מתרמוסו שכיבוד בנו את העולם הזה ותעניגיו.

און מ'האט אים געפרעגט, פארוואס לויפסטו נאך די אלישע? ביסט שוין געווארן א רשע? האט ער געזאגט, איך וויל נישט איך זאל זיין ווי אחי, אז איך זאל יא אנקומען אין גיהנום. ווייל ס'שטייט ביי אחי. אז אחר איז געווען א גרויס עובד עבודה זרה, איז געווען א גרויס רשע, און איז ארויף געקומען פון יענע וועלט, און אנדערע זייט האט ער געלערנט אסאך תורה, סאו איין זייט איז ער געווען א גרויס עובד השם, און אנדערע זייט איז ער געווען א גרויס רשע, סאו האט מען נישט געוואוסט וואס צו טון מיט אים, איז ער געבליבן אינדערמיטן, נישט גיהנום נישט גן עדן, דאס קען זיין די ערגסטע זאך פאר א נשמה, עס שטייט אז אז די מהר א האט געזאגט ווען ער גייט שטארבן גייט אייכער אריין גיין אין גיהנום, דאס הייסט ער וועט זוכה זיין אריין גיין אין גיהנום, און למעשה איז ער און ס'איז געקומען רויעך פון זיין קבר, און ביז ר' יוחנן איז געקומען און האט און ער האט עס מבטל געווען. סאו נישט אריינצוגיין אין די גאנצע זאך איז געווען די זאך די קאנצעפט דערפון איז אז אונז מיינען גיהנום איז עפעס א שלעכטע זאך, ס'איז ספוקי, מען כאפט נישט אז גיהנום איז, קען אסאך מאל זיין די בעסטע זאך, ס'איז פשוט אזוי ווי א קארפעט, שטעל דיך פאר דו האסט א קארפעט און ס'איז שמוציג, סאו וויאזוי קען מען עס קלינען? נעמט מען א בעזעם און מען האקט, מען הענגט עס אויף און מען האקט און מען האקט און אזוי קומט ארויס אלע שמוץ און דעמאלס איז עס קלין, און טאמער ס'איז געווארן א סטעין, א שטארקע זאך אריין אין דעם, דארף מען עס נעמען און רייבן און רייבן ביז ס'קומט ארויס. סאו אזוי ווי דו פארשטייסט דאס, פארשטייסטו דאס איז גיהנום. די גיהנום איז אפצוקלאפן די אלע שמוץ, די אלע תאוות, די אלע זאכן, און אפילו קליפת נוגה, די אלע זאכן וואס באלאנגט נישט צו די נשמה, און ס'מאכט שמוציג די נשמה, דארף מען עס אויסקלאפן. סאו פון די מעשה פון ר' מאיר זעסטו אז וויבאלד ר' מאיר האט געוואלט אז זיין ר' אלישע זאל כאטשיג אנקומען אין גיהנום,

וויפיל איך ווייס איז ער געווען דארט איז געווען אז ר' בער האט געוואלט שרייבן די משנה, משה האט פון אים געמאכט א עושר ווייל כדי די רוימים זאלן אים ליב האבן האט ער געדארפט זיין א עושר און ער האט געהייסן אז א אדם חשוב און עס איז געווען אזוי ווי א גאנצע כבוד אז איינער האט געקענט באקומען א אפוינטמענט ביי ר' אז ער זאל ווערן אינווייטעד ביי רעבע איז געווען א גאנצע זאך, איז מילא אז ער האט געקענט ווערן אזא מין גרויסע חשובע מענטש פאר די אויגן פון די רוימענס, וועגן דעם האבן זיי אים געלאזט ארויסגעבן די משנה, סאו מילא קומט אויס אז די גאנצע זאך וואס ער האט געטון, זיך געבויט די שיינע הויז און געלעבט די לאוויש לייף סטייל און געהאט אלע מינע עסן א גאנץ יאר שטייט דארט און כ'דענק שוין נישט די עסן וואס וואקסן אין ווינטער און די זומער האט ער געהאט און ס'איז נישט געווען קיין גרינהאוזעס היינט איז נישט קיין ביג דיעל דעמאלטס איז נישט געווען קיין גרין האוזעס און ער האט געהאט אלע עסן א גאנץ יאר און ער האט אלעס געטון לשם שמים סאו נאר אזא מענטש וואס לעבט זיין גאנץ לעבן אלעס לשם שמים אזא איינער דארף נישט דורך גיין קיין חיבור תקלה. און ס'איז דא אנדערע וואס טענה'ן ניין אז א מענטש קען תשובה טון מאהבה, מ'וועט שוין רעדן סוף פרק וועגן דעם. ועל דברים בטלים בהיתר און אויף דברים בטלים וואס זענען היתר כגון עם הארץ שאין יכול למוד צריך לתאר נפשו מתיר מזיד און קליפה זיע. וואס הייסט דברים בטלים וואס איז היתר? סתם אזוי טאר מען נישט לערנען קיין דברים בטלים. אבער וואס טוט זיך מיט עם הארץ? ער קען נישט לערנען און טעקני ווייסט ער נישט וואס צו טון, ווייל ער האט יעצט א צוויי דריי שעה איבערגעבליבן ער גייט ניטארבעטן, און גייט ער רעדן שטותים. ס'איז מילא פאר אים איז עס מותר, ווייל ס'איז נישט אזוי ווי א תלמיד חכם וואס קען גיין יעצט זיצן און לערנען, אבער למעשה אז ער האט גערעדט דברים בטלים, איז עס געווארן צוגעקלעבט צו אים, און די צוגעקלעבט דארף אראפקומען. זאגט דער תניא על דעת גלגלא בכף הקלע, כמו שכתוב בזוהר בפרשת שלח. דארף מיר אינטער ס. מענטשן ווייסן אז כף הקלע טייטש כאילו צוויי מלאכים נעמען אזוי ווי א סלינג שאט און מען נעמט די נשמה אין איין עק וועלט און אנדערע עק וועלט און מען שיסט אזוי מיט א סלינג שאט. דאס איז נישט קפה קעלער. ס'איז דא וואס טענה'ן אז קפה קעלער טייטש גלגול, מיט דעם וואס א מענטש דארף צוריק אראפקומען אויף די וועלט. די זאך, די צער וואס א נשמה פילט אז ער דארף צוריק אראפקומען אויף די וועלט, פילט ער כאילו מען נעמט גענומען א סלינג שאט און געבן א שיס אריין אין א גוף אריין. אזוי פילט עס. און נאמבער צוויי, אז די אלע זאכן זענען משלים און וויאזוי הייסט עס די אלע די אלע עונשים, לאמיר ענדיגן די פרק און מ'וועט שוין מסביר זיין די גאנצע זאך. זאגט תניא ווייטער אבל לדבירים לדבירים אסירים כמו לצנות, אבער פאר ווערטער וואס זענען אסור אזוי ווי לצנות ולשון הרע וכי' יוצא בהם שאין משולש קליפת הטמאות לגמרי, לצנות און לשון הרע וואס איז

איז א גוטע זאך, אזוי ווי שטייט אין חז ל אז רבא האט געזאגט א מילתא פדיחת איז א פאררעטונג אויפן לערנען, סאו וואס איז די חילוק צווישן מילתא פדיחת און לצנות, אז לצנות איז אליין ער מאכט אוועק זאכן, סאו ער געבן א משל אז מילתא פדיחת איז איינער לאכט מיט דיר, און לצנות איז איינער לאכט פון דיר, ער מאכט דיך אוועק. און ס'שטייט דאך אויך אז איינער וואס מאכט ליצנות איז איינער רואה פני שכינה. סאו צו פארשטיין די חילוק אז א מענטש קען מאכן א דזשאוק. מאכן א דזשאוק טייטש נישט ליצנות. ליצנות טייטש אוועק מאכן, חוזק מאכן, אזוי ווי שטייט ליצן אחת דוה מאי את חכות. דאס הייסט ער האט אוועק געמאכט, נישט אז ער האט געמאכט א דזשאוק. אוועק געמאכט א דזשאוק טייטש ער האט געלאכט מיט דיר. ער האט געמיינט ווייסט מ'זעט א זאך מ'מאכט דערפון א דזשאוק. עקשעלי איז עס א גוטע זאך.

אז זיי באקומען געפערליכע עונשים אויף דעם, ספעשעלי וועגן ביטול תורה, מען ערווארט עונש הכללי לכל ביטול מצוות עשה מחמת עצלות בגיהנום של שלג כמו ווי במקום אחר. רבי וויטשער האט דערשראקן, איך ווייס ער קוקט אויס זייער ספוקי, איך מיין אז ווי ער האט געזאגט לאמיר ענדיגן די פרק און ער וועט שוין מסביר זיין אלעס. וכן העוסק בחכמת אומות העולם.

איז מען וועט דא אריינגיין מער וועגן חכם בן מסעוד חכמת אום מסעוד. סאו זאגט די תניא יעצט מער ועוד יוס ועוד זאת יסיירא תמותו של חכמת העולם על תימא סבורין בתהלים יעצט גייט תניא מער מסביר זיין די זאך פון חכמת אום מסעוד. אז ס'איז מער טעמא פון טומאת דברים בטלים. ס'הייסט ווען א מענטש גייט און רעדט שטותים, ער רעדט דברים בטלים איז איין פראבלעם, און ווען א מענטש גייט און ער לערנט חכמות און זוהלים איז נאך ערגער. שאינו מלביש ומטמא רק המידות, ער איז נישט מלביש און מטמא נאר די מידות, מצד די רוח הקודש

ער נעמט זיין הייליגע גוף, זיין הייליגע נשמה און ער איז מלבוש מיט טומאות. סאו זאגט ער, ער טוט עס נישט נאר דאס, און ער ברענגט נישט נאר אריין א ריח טומאה אין אים, ולא בחינת חבד שבנפשו, און איז נישט מטמא בחינת חבד נפשו מאחר שאין שאין דברים שתי זברירים גם השוגה מעם הארץ יכולים לדבר בהם, ווייל יעדער איינער קען רעדן מיט זיי. וואס טייטש דאס? ווען א מענטש רעדט שטותים, ער לייגט נישט אריין קיין שום כח, ער אינוועסט נישט גארנישט אין דעם, סאו וואס געשעט איז, ס'ווערט כאילו ארומגענומען אים. ער טוט א פעלער, ס'נעמט אים ארום, אבער ס'גייט נישט אריין אין אים. מה שאין כן ווען א מענטש איז עוסק אין חבד, חבד הייסט חכם בינה און דעת, און ער נוצט זיין שכל, וואס געשעט? זיין שכל ווערט אריינגעלייגט אין אים. ס'האט דאס געטאן און מה שאין כן בחכמות האומות היא מלבישה מטעמו בכינוס חבד שבנה של הק' בתמימות קליפות נוגה של חכמת הייליג אז ווען א מענטש איז עוסק אין חכמות אומות העולם וואס געשעהט איז ער לייגט דאך אריין די כוחות דו ווילסט קענען סייענס זאלסטו אריינלייגן כוחות דו ווילסט קענען פאלאסעפי דו ווילסט קענען זאכן דו דארפסט צולייגן קאפ. סאו ווען א מענטש לייגט זיך אריין אין דעם, וואס געשעהט איז זיין מח ווערט ממש זיין זיין חבד, חכמה בינה און דעת, ווערט אריינגעטוהן אין דעם, איז מילא איז עס ערגער ווי ווי סתם רעדן שטותים.

אז ווייל לכאורה איז שווער, ס'איז דאך געווען גרויסע צדיקים וואס האבן געלערנט חכמת אדם זו עולם, דער רמב ם האט געלערנט חכמת זו עולם, דער רמבן, דער ווילנא גאון, אסאך גרויסע צדיקים האבן געלערנט חכמת אדם זו עולם, סאו וויאזוי קען זיין אז די גרויסע צדיקים גייען זאגן אז זיי האבן זיך מטמא געווען? זיי וועלן מיט איינעם מסביר זיין, ס'איז דא א אופן ווי א מענטש קען לערנען חכמת אדם זו עולם, און ס'איז אים נישט מטעמו, וויאזוי? אלא אם כן אויסוואוסן קרדום לחטא בהם, אזוי ווי א האק וואס האקט אויס, אזוי ווי אז מ'נעמט א האלץ און מ'האקט עס אויס, ס'זאל אנע שעפ ק דהיינו כדי לפרנס בהם ברעב וכלוות את השם. אז ער וויל מען זאל זיך קענען מפנה זיין, און מען זאל קענען, כדי זאל מען קענען זיך מפנה זיין צו דינען די אייבערשטער, איז מילא טוט ער עס לצורך פרנסה, דעמאלטס הייסט עס, דעמאלטס גייט עס נישט אריין אין די קליפות, און פארקערט, עקשעלי ס'גייט ארויף אין קדושה. סאו קומט אויס ווען א מענטש לערנט חכמת זון און סעולים לצורך פרנסה איז א גוטע זאך, ווייל פרנסה איז א מצוה, און א מענטש דארף גיין ארבעטן, א מענטש דארף טוהן זיין השתדלות. זאגט דאניעל ווייטער, אויש ידעי להשתמש בהם לעבוד את השם אוי לתורתו. אדער טאמער א מענטש ווייסט וויאזוי זיך צו משתמש זיין

ווי זיי הייסן קענען מער קענען גרינגער רעדן ווייל ווען די רעדסט צו פרייע אידן זענען זייער אריינגעלייגט די רוב דערפון זענען זייער אריינגעלייגט בחכמת ספרים ספרים וזה טעמו של רמבם ורמבן זכרון לברכה וסיוזון שעסקו בהם און דאס איז די טעם פארוואס די רמבם און די רמבן און אלע אנדערע צדיקים וואס האבן געלערנט איז געווען כדי זיי זאלן קענען מעלה זיין די זאכן די רמבם די רמבם מיין דער רמב ם האט געשריבן פיל מיט זיין ספרים איז כדי צו העלפן די אידן וואס זענען געווען אריין געלייגט אין פילאסעפי און וועגן דעם האט זיך געטון אזויפיל מחלוקת אקעגן דעם רמב ם און דאס באט למעשה ווען דער רמב ם האט עס געלערנט האט ער געמיינט לשם שמים, און אויך איז דער רמב ם געווען א דאקטער סאו ווען ער האט געלערנט בייאלאדזשי ער געלערנט וויאזוי א מענטש'ס גוף ארבעט האט ער עס געטון לשם שמים כדי ער זאל קענען האבן פרנסה. סאו דאס טייטש אז. א מענטש קען לערנען חכמות אומות העולם נאר טאמער ער מיינט עס לשם שמים אדער לצורך פרנסה, איז די ליובאוויטשער רב'ס טאטע, זיי זענען ר' מענדל'ס טאטע געהייסן ר' יצחק, און ער האט געזאגט פארוואס האט דני געשריבן קרדום לחטא ובהמ, וואס איז דער לשון? אז ווען מען נעמט א האלץ און מען שניידט, האסט קיינמאל נישט געזען א מענטש זאל גיין נעמען, זיך נעמען האקן האלץ סתם פאר גארנישט, דו האקסט האלץ פארוואס זאל, דו דארפסט עפעס האבן, דו ווילסט האבן די האלץ, די זעלבע זאך, גיי נישט לערנען חכמת אומות העולם ווייל דו האסט עס ליב, טו עס נאר ווען דו דארפסט עס האבן לצורך פרנסה אדער צו דינען די אייבערשטער, און זייער ווייניג מענטשן ווייסן צו דינען די אייבערשטער מיט דעם, סאו עס איז זייער זייער ווייניג מענטשן זענען שכיח די זאכן. סאו לאמיר יעצט אביסל רעדן וועגן די וויאזוי תניא האט דא גערעדט פון די גאנצע זאך פון גיהנום און גן עדן, לאמיר ארויסברענגען די זאך, מענטשן מיינען אז עונשים טייטשט דו האסט געזינדיגט יעצט וועסטו כאפן. און דאס איז א גרויסע טעות פון מענטשן, און עס איז א גרויסע טעות פון מלמדים דאס אויסצולערנען פאר קינדער. ביי די אומות העולם, אלע אלע פעלקער, אלע זייער גלויבונג איז געבויט אויף דעם. זיי גלייבן אז וואטעווער זיי גלייבן, זייער שטותים איז, ווען א מענטש זינדיגט, האסט געטון עפעס שלעכטס, וועסטו כאפן. אבער אונז אידן גלייבן נישט אין דעם. אונז אידן גלייבן אז קודם די איידיע בכלל וואס די זאך פון עונש איז, איז געמאכט ארויפצוברענגען דעם מענטש. אזוי ווי איך האב פריער פארציילט אז ר' מאיר האט געהאפט אז זיין רבי אלישע וועט זיין גיין אין גיהנום, אז ער האט געהאלפן אחר אנקומען אין גיהנום. דאס הייסט גיהנום איז א גוטע זאך. וואס הייסט א גוטע זאך? ס'איז דאך א מקום פרעניות. די תירוץ איז ווייל די פרניות איז נישט געמאכט געווארן דיך צו שטראפן, די פרניות איז געמאכט געווארן דיך צו מעלה זיין. ווייל א מענטש האט געטון שלעכטע זאכן טייטש וואס ער האט געטון איז אז ער האט מטמא געווען זיין נשמה, זיין נשמה כלי איז יעצט צוגעקלעבט זאכן וואס באלאנגען נישט דארט, און די זאכן דארפן אראפקומען. יעצט די גרא האט אויך גערעדט וועגן דעם, און די גרא האט עס נאך געזאגט אויף א אנדערע וועג וויפיל איך ווייס, איז ווען ווען מענטשן שטארבן אלע מענטשן קומען אן צו די זעלבע פלאץ, דאס הייסט יעדער איינער גייט אין גן עדן, די חילוק איז פאר די צדיק גן עדן איז גן עדן, און ווען די רשע טרעפט זיך אין גן עדן איז דאס די גרעסטע גיהנום פאר אים. צו מסביר זיין סימפל. שטעל דיך פאר א בית מדרש, דא א שיינע שול, אלע ספרים צוגעשטעלט צו לערנען, קומט א איד א תלמיד חכם, פאר אים איז דאס גן עדן. אויב איז ער א עכטע תלמיד חכם איז דאס די בעסטע זאך וואס דו קענסט אים געבן. קומט אבער א איד וואס קען נישט לערנען און האלט נישט ביי גארנישט און ער קומט אריין אין בית מדרש, וואס איז דאס? ס'איז א גיהנום פאר אים. ער געפינט זיך נישט די פלאץ. יעצט ווען מען שטארבט יעדער איינער גייט אריין אין בית מדרש. איז די איד וואס האט געדינט די אייבערשטער פילט ווי ער איז אין גן עדן. פארשטייט זיך די בית מדרש מיינט נישט אזוי א בית מדרש ביי אונז, עס מיינט אסאך א העכערע זאך פון דעם, באט די זעלבע איידיע. און די איד וואס איז געווען ביזי מיט דברים בטלים, און ווער רעדט נאך אז ער האט געזינדיגט, פילט ווי ער איז אין גיהנום. סאו דאס טייטש אז עונשים, די אלע עונשים קומען ארויס פון זיך אליין. ס'איז די מענטש פרעימט זיך אליינס אויס זיינע עונשים. ווייל וואס געשעהט איז ווען א מענטש שטארבט ווען, לאמיר אננעמען ווען א מענטש לעבט דא אויף די וועלט, די וועלט איז איין שטיק שקר, און איינע פון די שקרים וואס גייט פאר אויף די וועלט אז דער מענטש קען זיך אליינס ליגנט זאגן און ער קען זיך אליינס קאנווינסן אז ער איז פארקערט וואס ער איז. א מענטש קען גיין טון דבר אסור אדער דברים אסורים, און נאכדעם קען ער זיך גיין אוועק שטעלן כאילו ער איז די פיינסטע און בעסטע מענטש, ער איז די חשובסטע איד אין שטאט, און נישט נאר דאס, ער קען זיך אליינס קאנווינסן אז ער איז א חשובע איד, ער וועט זיך דזשאסטיפייען, ער וועט זיך גערעכט מאכן, איך מעג דאס טון, רבי איך האב אמאל מסביר געווען אזא זאך וואס הייסט א ירא שמים אבער נישט קיין יראת חטא, וויאזוי קען זיין א זאך א ירא שמים ער דינט די אייבערשטער האט מורא פון די אייבערשטער אבער נישט קיין יראת חטא ער האלט אז איך בין גענוג גרויס אז איך זאל טון די עבירה און איים גאנע געט עוועי וויט איט. געב א משל לאמיר זאגן א דיין וואס נעמט שוחד. ווען א דיין נעמט שוחד ווערט ער מארגן א גוי גמור? ער בלייבט ווייטער א ערליכע איד. און קען זיין ער איז טאקע א ערליכע איד. קען אפילו זיין א צדיק. ער האט ווייטער דינען די אייבערשטער. איי האסט דיך גענומען שוחד? ער האט אפגעמאכט ביי זיך אז איך מעג. איך איך איך בין אימיון צו עס. און דאס איז די שקר פון די וועלט. א מענטש קען טוהן אדער א דבר אסור אדער פול מיט דברים אסורים, און ער האט זיך אליינס קאנווינסן, נישט זיך טרייען צו זיין א עקטער אזוי יענער זאל מיינען ער איז א ערליכע איד, ער האט זיך אליינס איינרעדן ער איז א ערליכע איד. אבער אויף יענע וועלט איז דאס שוין נישט דא. די וועלט איז עולם השקר, און איינמאל א מענטש גייט אוועק פון די וועלט גייט ער אריין אין עולם האמת, און איינמאל די אמת איז דא, קענסטו שוין נישט ליגענט זאגן, קענסטו שוין נישט עקטן, דו קענסט שוין גארנישט, די גאנצע אמת איז אין פראנט פון דיין פנים. יעצט ווען א מענטש זעט די אמת, וואס איז די אמת? אז אלעס איז די אייבערשטער, מען זעט איין זאך, אלעס די אייבערשטער, די אור השם, איז מילא דא זעט ער די אור השם, דא זעט ער וואס ער האט אלץ געטון אויף די וועלט, די אלע זאכן און אפילו ווי ס'הייסט נאר זאכן וואס זענען נאר פון קליפת נוגה. למעשה איז נישט געווען לשם שמים. די צער וואס די נשמה פילט, ס'איז אזוי ווי בושה. שטעל דיך פאר ווען דו ביסט אין א גרויסע קראוד און איינער גייט און פארשעמט דיך. און אסאך מאל א מענטש פאר זיך אליין ער קען זיין אין זיין אייגענע רוים און הייבט אן כאפן ער האט געטון עפעס א משוגענע זאך, לאמיר נישט זאגן משוגע, כ'רעד גיי נישט אריין שלעכט, ער האט געטון עפעס א משוגענע זאך און הייבט זיך אן שעמען פון זיך אליין, דאס טוט זייער וויי. סאו נעם די בושות, די גרעסטע בושה האסט געהאט אין דיין לעבן און מאלטיפליי איט טאוזענט טיימס, כאילו דאס איז דא אין פראנט פון דיינע אויגן. דו זעסט דא די פיור אמת, די ריינע אמת, זעסט אין פראנט פון זיינע אויגן און דו זעסט דיך וואס דו האסט אלץ געטון פארקערט פון די אמת. די צער, דאס איז גיהנום. און די אלע זאכן וואס מען זאגט פון כף הקלע און גיהנום און יו נאו און גיהנום פון שעליק און די אלע זאכן איז אלעס משלים צו פארשטיין אזוי ווי דו פארשטייסט מען זאל נעמען א מענטש מיט א סלינגשאט און זאלן אים ווארפן פון איין עק וועלט צום אנדערן וואסערע צייט דער מענטש וואלט געווען אין, און אזוי ווי דו פארשטייסט מען זאל נעמען א מענטש און אים אריינלייגן אין פייער און ער זאל ברענען און ברענען און ברענען וויפיל צייט דאס איז, אזוי טוט עס וויי פאר די נשמה ווען ער קומט ארויף אויף יענע וועלט און ער זעט די איינעויגן אויף וואדע, ער זעט די אלוקות. און ער זעהט זיך ווי שמוציג ער איז, איז די צער, דאס טוט עס וויי. יעצט, ביי חסידים האט מען נישט געקערט וועגן גיהנום און גן עדן, דאס איז נישט געווען די עיקר, מ'האט געקערט די עיקר איז צו דינען די אייבערשטער, געבן א משל. שטעל דיך פאר א מענטש ערווענט א וועקסין אדער ווייסט עפעס א קיור אז איינער נעמט די פיל קען ער נישט באקומען קיין קענסער צי עני אנדערע דיזיס און מען האט עס געטעסט און געפראווט ס'ארבעט און די גאנצע וועלט האט עס גענומען און קיינער האט שוין נישט קיין קענסער אדער ס'זאל זיין א צווייטע דיזיס עפעס א שטארקע דיזיס קיינער האט עס מער נישט יעצט וואס געשעהט מען גייט אים געבן א נאבעל פרייז, און טויזענטער מענטשן גייען קומען, און פירערס פון די גאנצע וועלט, מיט די גרעסטע סייענטיסט און די גרעסטע חכמים, ווייסט אלעס קומט זיך צאם, און יעדער איינער קלאטשט פאר אים, און דאס, און ער באקומט די שיינע גרויסע נאבעל פרייז, פלאס כ'ווייס א מיליאן דאלער, אפשר היינט שוין מער, סאו גייסט זאגן אה, דער מענטש פילט אזוי גוט, אז ווען דו גייסט פרעגן דעם מענטש שפעטער ווען איז געווען דיין בעסטע מינוט אין לעבן, ער טאר דאך זאגן ווען ער האט באקומען די נאבעל פרייז? ניין! ווען איז געווען די בעסטע מינוט? ווען ער האט אינווענטעד די מעדיסין! די פילינג וויסענדיג אז ער האט געמאכט דא א טשעינדזש, ער האט געטוישט די וועלט, ער האט געהאלפן מענטשן, די פילינג איז סך סך מער ווי די נאבעל פרייז, עס האט אפילו נישט קיין קאמפעריסאן. קענסט זיך אפילו נישט מדמה זיין איינעם צום צווייטן. די נאבעל פרייז איז זייער גוט, ס'איז זייער שיין, אבער די עיקר הנאה איז דאס אז מ'האט געקענט אויפקומען מיט אזא מעריסטן. איז די זעלבע זאך פון א איד טוט א מצוה. אן איד טוט א מצוה, די מצוה אליין, דאס איז די שכר. דאס אז איך קען זיין נאנט צום אייבערשטן. אויף דעם שטייט שכר מצוה מצוה, ווייל די מער וואס א מענטש ווערט נענטער צום אייבערשטן, ער בויט זיין רילעישאן מיט די אייבערשטער, די מער נענטער ווערט ער, איז יעדע מצוה, יעדע זאך פילט ער אסאך א שטערקערע חיות אין דעם, און די זעלבע זאך מיט די עבירות, וואס איז די גרעסטע עונש? די פאקט איז אז ער האט געטון א עבירה, און די מענטש כאפט זיך וואס האב איך געטון, און ער הייבט אן איינזען וואס הייסט א עבירה, האסט דיך מרחק געווען פון די אייבערשטער. די ווייטאג וואס א מענטש זעהט איין אז איך האב מיך מרחק געווען פון די אייבערשטער, דאס איז די גרעסטע ווייטאג, און דאס געשעהט ווען א מענטש איז עוסק אין עבדות השם, און ער ווערט נענטער און נענטער צום אייבערשטן, און די נענטער מען ווערט צום אייבערשטן די מער פילט מען אז איך קען נישט טון עבירה, ווייל טאמער גיי איך דאס טון ווער איך, פארליר איך מיין נאנטשאפט צום אייבערשטן. און דאס איז געווען ביי חסידים די עיקר, אז מען איז נישט געווען ביזי רעדן וועגן יענע וועלט, מען איז נישט געווען ביזי פון די אלע זאכן, און די אלע זאכן איז א זייטיגע זאך ביי אונז, אונז דארפן די עיקר אויף די וועלט, די עיקר דארפן וויסן, איך קען טון א מצוה, אה, איך קען טון נאך א מצוה, איך קען טון נאך א מצוה, לאמיך טון נאך א מצוה, און דאס איז מיין שכר. ס'כאפ אינג אלע האבן פארשטאנען און אז איינעם איז שווער עפעס האט נישט מורא צו פרעגן האטס א גוטן טאג.